מ'האלט יעצט פאר די עלעקשאנס און די עולם איז ביזי ווער גייט געווינען די עלעקשאנס און מענטשן ווילן וויסן צו קען מען וויסן פון תורה פון נך אדער מדרשים פון ספרים ווער ס'גייט געווינען די עלעקשאנס טראמפ אדער העריס איז פאר איך הייב אן די דרשה וויל איך זאגן אזוי קודם אויב די ביסט א מענטש וואס די האסט ליב צו הערן נאר פאזעטיוו. און מען טאר חס ושלום נישט זאגן נעגעטיוו, דען די דרשה איז לכאורה נישט פאר דיר, ווייל ס'גייט דא זיין לכאורה אסאך נעגעטיוויטי, און אויב ביסטו א מענטש וואס דו האסט ליב צו לעבן אין א אין א עולם החלום, און דו ווילסט נישט הערן קיין ריאליטי, דו ווילסט נישט פעיסן פעקטס, דען די דרשה מסתם אויך נישט פאר דיר, ווייל איך גיי דא רעדן אסאך ריעליסטיק טינגס, און ס'קען זיין נישט אזוי קאמפארטעבל פאר מענטשן, סאו אויב דו פילסט אז דאס איז נישט פאר דיר, איז הער אויס די אנדערע דרשות, אפשר איז די דרשה נישט פאר דיר. איז לאמיר אנהויבן. קען מען וויסן ווער ס'גייט געווינען די עלעקשאנס פון די תורה? די תירוץ איז ניין.

די תירוץ איז ניין. אמעריקע איז דומט. ס'וועט זיין דעפענעטלי בעסער ווי העריס געווינט ווייל די העריס ימח שמו וזכרו און אלע אנדערע ליבעראלס וואס זענען צוזאמען מיט איר וואס זענען נישט מער ווי א נאצי פארטי און די מענטשן וואס טענה'ן וואטס די פרוף אז זיי זענען אזעלכע רשעים? למשל איך רוף קעמעלע העריס רוף איך איר דאקטער מענגעלע און פרעגן וואס ווי נעם איך די פרוף? פשוטע זאך אז זיי קענען גיין צו טינעידזשערס און זיי מאכן אירעווערסיבעל פראסידזשערס און די זאכן געשעהן עז ווי ספיעק יעדן טאג דא אין אמעריקע. מענטשן וואס קענען טון אזעלכע רשעות זענען אדאלטס טון עניטינג סאו. אזעלכע רשעים קומען אן אין די ווייט האוז און נעמען איבער אמעריקע דען גייט זיין צרות ווי א בארג, אבער טאמער טראמפ געווינט, איך רעד היינט קען מען געווינען און נישט ווערן פרעזידענט, איך רעד טאמער ווערט ער פרעזידענט גייט נישט זיין צופיל בעסער, ס'זאל זיין בעסער ווי דעמאלטס באט אמעריקע איז בעסיקלי אווער. און וויל געט טו איט. נאר לאמיר קודם קומען צו די פוינט, קען מען דען וויסן ווער ס'גייט געווינען די עלעקשאנס? און מסביר זיין פארוואס מ'קען נישט וויסן. איז לאמיר אנהויבן מיט דניאל. דניאל אין י ד א' פסוק מ' הייבט ער אן רעדן וועגן וואס גייט זיין ביי די אזוי ווי די לעצטע מלחמה. שרייבט ער ווייסקייטס די לעצטע טעג איז נגח עמו מלך הנגב, ער האט זיך צוראנגלען מיט אים דער מלך הנגב, דאס טייטש דער סאדערן קינג, דער מלך הנגב איז סאדערן, ויסתער עליו מלך הצפון, און ער האט איבערגעוועלטיגן דעם מלך הצפון, דאס הייסט ער האט אים איבערפליסן, ברעכב ובפרושים. אט קומען מיט רעכע ופרושים און ניאות רבות מיט אסאך שיפן און באבע ארצות און אט קומען לענדער ווי שטא וואוו און אט טוען מיר זיי אינגאנצן אפמעקן. דאס טייטשט ס'וועט קומען, ס'וועט זיין א קעניג וואס וועט זיין אין די סאוט און ער וועט זיך צושלאגן מיט א קעניג וואס וואוינט אין די נארט, א לאנד פון די נארט. און דער נארדן קינג וועט זיין שטערקער פון אים, און דער נארדן קינג וועט אים אינגאנצן צופליקן. און נאכדעם דער נארדן קינג וועט בא בארץ הצבי, און וועט קומען אויף ארץ רעה, וואו רב איז יקר שי לי, און אסאך מענטשן זאלן נכשל ווערן, זיי וועלן אריינגעכאפט מיט אים, איין זשאקע זאלן געהארגעט ווערן, זיי זאלן ווערן פארקויפט פאר זיין שיטות, ואלי ימלטי. און די זאלן געראטעוועט ווערן מידוי, אדום, מואב, וראשית בני ארם, די די דריי פעלקער וועלן געראטעוועט ווערן פון דעם מלך הצפון, וישלח ידו בארצות, און ער וועט אויסשטרעקן זיין הענט אויף לענדער, וארץ וארץ מצרים לא תהיה לפליטה, און מצרים וועט ווערן אינגאנצן חרוב. און משל, און ער האט געוועלט אין געמוכזי זהב, הכסף, וכל חמידות מצרים, ס'העט זיי זיין זייער רייך, ולבן מכישון מצורף, די אלע דזשולערי, איז שמיעות יבהלי, עט און די שמועות וואס מ'העט הערן פון די וואס די מלך הצפון האט געטון, עט צומישן ממזרח, פון די איסט און מיט צפון און פון די נארט, ויצאו בחיים הגדול אל האשמים ל אל האחרים רבים. ויטע עליו ב פדנוי בין יעמים להר צבי ארץ קודש שהוא עד קצה אויב אינו זה לא. סאו ער גייט ווייטער נאכדעם וואס גייט געשען און נאכדעם וועט זיין א נס. ווען איך האב דאס געלערנט איז געווען זייער אינטערסאנט ווייל. כ'האב נישט געלערנט נאך א לאנגע צייט באט ס'איז אויסגעקומען אז דניאל האב איך געלערנט נאך די טווענטי טווענטי עלעקשאנס, ביי די טווענטי טווענטי עלעקשאנס האב איך געזאגט אז טראמפ גייט געווינען, כ'האב עס נישט געזאגט פון די תורה כ'האב עס נאר געזאגט מתוך סברה, מתוך סברה קענסטו זאגן וואס דו ווילסט, און כ'בין געווען שאקט אז ביידן איז געווארן איינגעשוואוירן, ווייל למעשה טראמפ האט טאקע געוואונען, אבער נאך כ'האב געלערנט די זאך אין דניאל און אויף יין כ'האב עס איבערגעקוקט אפאר מאל אין איין וועג, אויב לעבן אונז היינט אין צייטן פון משיח, לויט וואס ס'שטייט דא, קען נישט זיין אז טראמפ זאל געווינען. סאו וואלט איך דאס געלערנט פאר די עלעקשאן וואלט איך געזאגט ניין אז ביידן וואלט געוואנען, ביידן גייט געווינען. פארוואס זאג איך דאס? ווייל אויב דו קענסט דזשיאגרעפי, דו ווייסט ווי די וועלט איז אויסגעשטעלט, ס'איז דא נארט סאוט איסט און וועסט, יא? צפון דרום מזרח מערב צפון דרום. דא אין די שטיקל פון דניאל האט ער גערעכנט, האט ער געזאגט ס'וועט קומען א קעניג פון די סאוט און ער האט מלחמה האלטן מיט א קעניג אין די נארט, דאס טייטש די סאדערן קינג גייט אנהויבן די מלחמה. אבער די מלך אין די נארט גייט זיין די שטערקערע און ער גייט זיין אקעגן די אידן. און נאָך זאָגט ער, אַז װאָס? אַז ס'איז צום װישן, און לױט די מפֿרשים שרײַבן דאָרט די שמועות איבער אַ לױה ממזרח און מצפֿון, אַז די קעניגן פֿון מזרח, די לענדער פֿון מזרח, װעלן קומען מלחמה האַלטן אַקעגן די צפֿונדיקע קעניג. און די מלבֿים און אַנדערע שרײַבן, אַז דאָס גײט אַרױף װעד-ישמעאלים און פּרס און די לענדער. יעצט איך שטיי און איך קוק, איין מינוט, אמעריקע איז מערב פון די וועלט, אמעריקע איז די וועסטערן ווארלד, יוראפ איז די וועסט קאנסידערט די וועסטערן ווארלד, און די וועסט וועסט איז אמעריקע, פארוואס שטייט נישט קיין ווארט פון אמעריקע? ווי ווי גייט זיין אמעריקע? ניין אז ווילסט זאגן אקעי אמעריקע גייט ארויף אויף עדום, שטייט נישט דא קיין ווארט אויף עדום. בין איך געגאנגען האב איך געקוקט אין יחזקאל ווייל. לכאורה איז דאס טענה אז די מלחמה מיט דעם וואס יחזקאל שרייבט וועגן מלחמת גוג ומגוג איז איין זאך. בין איך געגאנגען איך האב געקוקט דא און איך קוק ווייטער די גאנצע זאך דא אין יחזקאל ס'איז כאניש נישט קיין וואס איך גיי נישט אריין אין ווייל יחזקאל איז זייער קאמפליקעיטעד צו פארשטיין די ווערטער און וויל זיך נישט דא אריינגיין אין דיטעילס באט איז ער ווייטער ביזי א גאנצע צייט רעדן פון צפון. אלעס פון די מערליכע צפון און די לענדער וואס ער רעכנט אויס זענען אלע לענדער וואס איז היינט טערקי אדער דזשארדזשע, קען זיין לויט געוויסע שיטות יוון, גריק, גריס, סאו די אלע לענדער סאו אלעס אין די נארט. פרעגט זיך די קשיא וואס איז מיט אמעריקע? אמעריקע איז מערב פון די וועלט סאו. לויט ווי עס שטייט אין די ספרים און נאך קומט אויס אמעריקע גייט נישט זיין אינוואלווד אין די לעצטע מלחמה ווייל אמעריקע איז די סופער פאוער פון די וועלט האב איך פארשטאנען פון דעם אז אמעריקע גייט צאמפאלן וואס טייטש אמעריקע גייט צאמפאלן ווערן שוין דערשראקן מיינען אז אמעריקע גייט ווערן אויף די ניין אמעריקע גייט פארלירן די סופרעמעסי פון זיין די ווארלד פאוער. ס'גייט זיין נאך א לאנד. איז אזוי, אדער גייט אמעריקע דיפאלטן אין אייגענע לאנד, מיינט צו זאגן זיי גיין טשעפטער עלעווען, און אמעריקע וועט ווייטער אנגיין, דזשאסט זיי דזשאן זיי די געלטער און זאלן נישט קענען זיך אריינמישן די גאנצע וועלט וויקאס מ'וועט נאר האבן די געלט צו ספענדן וואס מ'דארף האבן פאר די אינלאנד און פארטיג, מ'וועט נישט קענען זיין אינוואלווד אין וועלטליכע זאכן. אדער העט אמעריקע זיך צוטיילן אויף אפאר לענדער, אדער העט אמעריקע ווערן חרוב ונחרב און קענען טאקע עס וועט צוזאמפאלן די גאנצע זאך. איז ווי עס זאל נאר זיין, סאמטינג איז גאוינג טו העפן טו אמעריקע אז אמעריקע גייט נישט וויסן אפילו וואס גייט פאר אין די וועלט. אזוי ווי איך פארשטאנען, איך האב נישט קיין מקור פון ווי איך נעם עס אזוי וויאזוי איך האב פארשטאנען די זאך, און איך האב שוין לאנג געפילט אז דאס גייט געשען צו אמעריקע, און די מער איך האב געלערנט די מער האב איך געזען אז ס'איז נישט סתם איך קען זיין איך חלום באט ס'סאונד אזוי ווייל איך פרעג אלעמאל אמעריקע איז מערב פון די וועלט און לויט וואס דא שטייט ס'דא וואס ווילן זאגן אמעריקע איז עדהוים און ס'מאכט סענס אמעריקע איז עדהוים ס'שטייט נישט קיין ווארט וועגן עדהוים סאו איך האב פארשטאנען אז עס טייטש די עיקר אמעריקע גייט שוין נישט זיין די סופער פאוער פון די וועלט. סאו טאמער טראמפ געווינט בלייבט אמעריקע די סופער פאוער פון די וועלט, איך רעד אין טווענטי טווענטי, אבער טאמער ביידען ווערט פרעזידענט וועט ביידען מאכן א געזונטע חורבן און דאס איז ער געטון און אמעריקע וועט עווענטשעלי אזוי גיין דאון די דרעין און אידער גייט זיך עווענטשעלי אמעריקע דארפן צוטיילן אידער גייט עס גיין בענקראפט אדער ביידע און ס'וועט שוין נישט זיין די סופער פאוער פון די וועלט מילא האט קענען געשען מלחמת גוג ומגוג משיח קענען קומען. יעצט יעצט וועסטו מיר פרעגן וואס איז מיט די עלעקשאן, יעצט קודם לאמיר גיין דא און אנהייבן רעדן אביסל וועגן די פיר גולות'ן און מסביר זיין אויך ווי נישט דווקא וואס איך האב דא גערעדט ווייל וואס איך האב יעצט דא גערעדט איז לכאורה מער אזוי ווי א נעגעטיוו זאך, ס'קען ממש זיין. צו זיי די וואס זיך טענה'ן מען קען נישט וויסן ווער ס'גייט דא געווינען די עלעקשאנס ווייל מ'ווייסט נישט וואס דא גייט זיין. יעצט אונז ווייסן אז ס'איז דא פיר גלות'ן וואס שטייט אין דניאל. די ערשטע גלות איז בבל, נאכדעם איז גלות פרס, נאכדעם איז גלות יוון, און נאכדעם איז גלות אדום, וואס גלות אדום איז די לענגסטע גלות. איז די קשיא הייבט זיך אן וואס איז מיט גלות ישמעאל? היינט צוטאגס איז גלות ישמעאל די גרעסטע גלות אונז ליידן יעצט איז פון ישמעאל, סאו וואס גייט פאר מיט גלות ישמעאל? איז. איז די מאראל טענה'ט אז פרס איז ישמעאל. פארוואס איז פרס ישמעאל? ווייל ישמעאל, ווען די נביא האט געשריבן וועגן די גלות'ן, ווען ער האט געשריבן פרס

נעם די פערסאנאליטי פון ישמעאל, ס'מיינט נישט דווקא אויף פרס און ישמעאל, ס'מיינט צו זאגן די וואס האבן די קאמאן פערסאנאליטי. סאו מילא יעדע מאל ס'שטייט פרס גייט עס ארויף אויף ישמעאל, און פרס און ישמעאל איז איין זאך. אזוי שרייבט די מאראל. סאו קומט אויס די צווייטע גלות נאך בבל איז געווען גלות ישמעאל. יעצט איז דא א גמרא אין עבודה זרה וואס די גמרא שרייבט ווען משיח וועט קומען ער וועט בשפע ארויסנעמען די תורה און ער וועט גיין צו אלע פעלקער אויפן וועלט און ער וועט פרעגן ווער האט מחזק געווען די תורה און אלע פעלקער וועלן קומען צו לויפן יעדער וועט טרייען צו זאגן זיין ליגנט אז ער האט מחזק געווען די תורה, מ'שטעלט פאר זיי זאגן איינס אויף אמאל, ווייל מ'קען נישט הערן יעדעם אויף איין מאל, עס שטייט עדו מיט קומען און זאגן אונז האבן געבויט אסאך ראודס און אונז האבן געבויט אסאך סטארס, וואס מיינסטו האבן אונז אלעס געטון אז ס'זאל זיין אסאך סטארס אז אידן זאלן קענען קומען קויפן און און אידן זאלן קענען לערנען, זיכער געמאכט ס'זאל זיין עסן א גאנץ צייט, אידן זאלן קענען לערנען. דער באשעפער זאגט, יא ביסט גערעכט, האסט טאקע געעפנט סטארס און האסט געטון די אלע זאכן וואס האסט געזאגט, האסט געבויט און געמאכט, אבער האסט אלעס געטון פאר דיין סעלפיש ריזענס, נישט צו מחזק זיין די תורה, איז מילא וועגן דעם קענסטו נישט באקומען קיין שכר פון דעם, וועט קומען פרס. און פארעסט וועט זאגן, קוק, איך האב איינגענומען אסאך לענדער, איך האב איינגענומען אסאך שטעט, איך האב אלעס געטון כדי אז די אידן זאלן קענען זיצן און לערנען. באשעפער וועט אים זאגן, יא, דו האסט טאקע געטון די אלע זאכן, אבער האסט עס נישט געטון לשם שמים, האסט נישט געטון צו העלפן קיין אידן, ממילא קענסט נישט באקומען קיין שכר. פרעגט די גמרא, פארוואס עפעס רעכנט מען נאר אויס אדום און פרס? ענטפערט די גמרא, ווייל פאר משיח גייט קומען גייט נאר עדום און פרס שטיין. פרעגט זיך די קשיא וואס הייסט נאר עדום און פרס גייט שטיין? לויט די מאראל פארשטייט מען זייער גוט אז די וועליוס, די סיסטעם וואס עדום, די וואס עדום רעפרעזענט און וואס פרס וואס דאס איז ישמעאל וויל זיי רעפרעזענטן, דאס גייט שטיין.

סיסטעם גייט זיין דער שטערקערע סיסטעם וואס גייט בלייבן ביז משיח העט קומען, ס'הייסט ס'וועט אנגיין אזוי און נאך משיח העט קומען זאגן ניין מ'גייט אויפן וועג פון די תורה. און מיין וועגן דעם איז דא א מחלוקת, דו וואס טענה'ן אז פרס גייט בלייבן די לעצטע און דו וואס טענה'ן אז אדום גייט בלייבן די לעצטע. סאו זעסטו פון דעם. ווער קען ווער גייט געווינען די עלעקשאן? אויב העריס געווינט די עלעקשאן איז עדאום אווער, נישט דא קיין עדאום מער, ווייל לכאורה עדאום איז שוין אווער די וועג וויאזוי עס איז, גיי קוק ווי צופלויגן אמעריקע איז און גיי קוק ווי שטארק ישמעאל איז. אויב די אלע זאכן רעכנט זיך לויט וויאזוי די מאראל זאגט אז ס'גייט גיין אויף די וועליוס פון די סיסטעם וואס זיי האבן, דאס הייסט עדום איז געווען ביזי מער מיט די ריפאבליק סיסטעם, מיט קאנסטיטושען און די זאכן, און ישמעאל איז ביזי מער מיט שריעה לאו מיט די זאכן, איז ישמעאל האט טעקניקלי געוואנען, זיי בלייבן, זיי שטייען נאך היינט, און אמעריקע, איך מיין יוראפ איז שוין בעיסיקלי נישט קיין דעמאקרעסי, און אמעריקע איז שוין אויכעט אזוי דריי פערטל צופלויגן, מ'לערנט שוין נישט אויס פאר די היינטיגע יונגע גוים לערנט מען שוין נישט אויס די אלע זאכן וואס וואס ס'האט אפישעלי געדארפט זיין, ס'איז שוין נישט ס'איז שוין נישט די די די עדהוים וואס איז געווען אמאל, באט ס'שטייט נאך. באט טאמער העריס געווינט איז די גאנצע זאך אויווער. סאו לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז פרס גייט געווינען, וואס טייטש זיי גייען געווינען? מיינט נישט אז פרס גייט טאקע געווינען אז זיי גייען חס ושלום באמבאדירן אמעריקע, ס'מיינט זאגן אז זייער סיסטעם גייט בלייבן ביז משיח גייט קומען, טייטשט אז העריס גייט געווינען? ניין טאמער העריס געווינט טייטשט אז דער איז גערעכט און טאמער טראמפ געווינט טייטשט ניין אז סקען זיין פארקערט אז זי וועט זיך איבערשטרענגען און סוועט בלייבן אבער סדא וואס טענה'ן סוועט זיין ביידע ביידע וועלן בלייבן לויט געוויסע מפרשים קומט אויס ביידע גייען בלייבן אויב ביידע בלייבן ווייטער מוז זיין אז טראמפ גייט געווינען. סאו האב איך דזשאסט געוואלט ווייזן פון איין פערספעקטיוו, פון איין קליינע מהלך קענסטו זעהן דא לויט די מאראל הייבסט אן צו נעמען איז ווער גייט געווינען, די שאלה הייבט זיך אן גייט פרעה זיין די לעצטע אדער גייט עדום זיין די לעצטע?

הגאולה יחרב הגבלן ישמן והבני עיר יסובבני מעיר לעיר, אויב איך געדענק די פונקטליכע לשון, זאלן האלטן איין און אומגיין. גאולה ווייסט מען וואו ס'איז, און גאולה איז חרוב יעצט. גבלן, עס איז דא וואס טענה'ן עס איז די גולן הייטס, און עס איז דא וואס טענה'ן עס איז די בארדער פון גאזא. אויב ס'איז דא בורא פון גאזא, איא איא און ס'איז אינגאנצן צושאסן געווארן לעצטע יאר, כ'מיין זיי קעשן אן באלד עס יעצט צוריק, אבער למעשה ס'איז צושאסן געווארן. די בני הגביל'ן זאלן האלטן איין גיין, דאס ווייס איך נישט פונקטליך, באט דאס איז אויב, איך ווייס נישט פונקטליך די עקזעקטלי דיטעילס, קיינער ווייסט נישט עכט פונקטליך וואס דאס איז, אבער למעשה איז עס א גאנצע חורבן איזראעל נארט און סאוט, מענטשן האלטן זיך אריין וואלגערן פון איין פלאץ צום אנדערן פלאץ, ס'קוקט אויס מאר און לעס ווי אונז לעבן היינט ממש בעקבות די משיכה. אבער די שאלה הייבט זיך אן ווירקסן ממש יעצט, אפשר איז אין צען יאר פון יעצט, אבער טאמער אונז לעבן היינט אין די צייטן איז ווייטער ווענדט זיך ווער גייט בלייבן שטיין, און מען ווענדט זיך אויך אין מלחמת גוג ומגוג, אין יחזקאל שטייט בא גוג מארץ מגוג, יעצט איז דא וואס שרייבן א אנדערע זאך אז ניין ס'איז זיין געוג און זיין אקעגן מאגוג, טייטש ס'איז זיין צוויי פאוערס, ווייל למעשה קיינער ווייסט נישט וואס דער געוג און מאגוג מיינט, ס'מיינט ס'רעפרעזענט עפעס, ס'איז נישט אזוי ווייט דער געוג און מאגוג מיינט א זאך אליין, סאו אויב ס'איז צוויי פאוערס דען מוז זיין אז טראמפ גייט געווינען, ווייל ס'גייט דאך מוזן זיין צוויי וואס שלאגן זיך איינער אקעגן צווייטן, טאמער העריס געווינט ווערט די גאנצע וועלט איין זאך אקעגן ארץ ישראל, בעיסיקלי אין יחזקאל שטייט

איי וואס שטייט אין דניאל שטייט נישט קיין ווארט וועגן מערב אין יחזקאל שטייט אויך נישט קיין ווארט וועגן די מערב וועלט איי געס ס'איז די ווערטער זענען קאודעד און ס'איז באהאלטן און מען ווייסט נישט ווי עס צוצוטייטשן און ס'קען טאקע זיין אזוי ווייל טאמער ס'מיינט אז עס זיין צוויי פאוערס זאלן זיך אנהייבן שלאגן איינס אקעגן צווייטן. דעמאלטס קען דאך נישט זיין מילא מוז טראמפ יא געווינען ווייל טראמפ איז זיין איין פאוער און די וועלט איז זיין א צווייטע פאוער און זיי זאלן זיך ביידע שלאגן איינער מיטן צווייטן אין די מין טיים די אידן וועלן געראטעוועט ווערן. יעצט איז אויך דא.

און וואס מען וויל געט טו איט, ווייל ס'קען זיין ס'נישט איראן, ער האט זיך ער האט זיך מלחמה געהאלטן מיט מלך אראבי, ווער איז אראבי? סאודי אראביע, וואו ילך מלך אראבי? אל ארם, און מלך אראבי וועט גיין צו ארם, ליטל לייט צום אים, ווער איז ארם? היינט איז עס טערקי, דארט ווי ארם איז איז היינט טערקי, אדער קען זיין סיריע, ס'איז ביי די בארדער יענע געגענט ערגעץ, חזר מלך פרס און מחריב את כל העולם.

איז לויט די מלחמה פון דאס דניאל האט געשריבן אז די מלך הנגב וועט קומען אקעגן די מלך הצפון און די מלך הצפון וועט זיין שטערקער כעין ש קוקט אויס די אלקוטשע מונה האט עס גוט אראפגעלייגט ווייל טאמער סאודי אראביע שלאגט זיך מיט איראן סאודי אראביע איז די סאוט איראן איז נארט ס'איז טאקע אביסל איסט פון סאודי אראביע כ'מיין איראן איז אביסל איסט פון סאודי אראביע באט ס'איז נארט און סאוט סאודי אראבער זאלן זיך שלאגן איינער מיטן צווייטן. איראן איז נישט ישמעאל, איך מיין לויט די מאראל רעפרעזענטן זיי ישמעאל באט זענען נישט קיין ישמעאלים זיי זענען פרעס. סאו דאס טייטש אז סאודי אראביע וועט זיך גיין שלאגן מיט איראן און איראן וועט גובר זיין און זיין שטערקער פון סאודי אראביע. אין די מין טיים שטייט אז וואס? אז איראן גיין חרוב מאכן די גאנצע וועלט? סאו סתם אזוי האבן מענטשן געמיינט אמאל נישט געקענט פארשטיין, שפעטער איז ארויסגעקומען נוקלער, איך רעד די לעצטע זיבעציג יאר איז ארויסגעקומען נוקלער האט מען געזאגט אקעי איראן וועט האבן נוקלער אז זיי קענען חרוב מאכן די גאנצע וועלט, ווייל יעצט זענען זיי געוואר געווארן פון א נייע טאקטיק וואס זיי נוצן וואס איראן גייט און זיי סופארטן טעראריסטן און. זיי, איראן בעסיקלי האט לעצטע יאר געהאלטן דריי מלחמות און נישט געשאסן קיין איין בולעט. איין מלחמה חאמאס אקעגן ארץ ישראל, א אנדערע מלחמה חיזבאלא אקעגן ארץ ישראל, און א דריטע מלחמה די הוטי'ס דארט אין יעמען אין תימן, און איראן האט נישט געהאט געשאסן קיין איין זאך, ביז ס'איז געשען עפעס א זאך אז איזראעל האט געבאמבט א עמבעסי דארט אין סיריע, און האט איראן געמוזט ריטאליעיטן האבן זיי געשאסן מיסלס אויף איזראעל, דאס איז שוין געווען זיבן חדשים בערך נאך די מלחמה זענען פארגעגאנגען. סאו דאס טייטש אז איראן קען זיין אטאם טעראריסט און די גאנצע וועלט זאלן גיין סופארטן טעראריסט ארגאניזעישאנס אין די גאנצע וועלט און זאלן צושיסן די גאנצע וועלט זאלן מאכן חורבנות אין די גאנצע וועלט און יעדער וועט זיך דערשרעקן פון זיי אין די מין טיים זיי האלטן א מלחמה מיט סאודי אראביע. סאו מילא שטימט עס אז ס'וועט קומען די מלחמה, סאודי אראביע וועט מלחמה האלטן מיט איראן, מצרים וועט זיך אננעמען פאר סאודי אראביע, און איראן וועט קומען מלחמה האלטן, און איראן וועט חרוב ונחרב מאכן, וויאזוי הייסט עס וועט חרוב ונחרב זיין מצרים? זי וועט אריינשלעפן א צווייטע לאנד? קען זיין דאס איז פשט. יעצט ס'דא וואס טענה'ן אבער אנדערש. סאו איך קען דא שטיין און רעדן שעות, דזשאסט וויפיל איך אליינס האב געריסערטשט, אויב איך האב די כח אפילו צו געדענקן אלעס, וויפיל איך אליינס האב געלערנט וועגן די סאבדזשעקט, שעות קען מען שטיין און רעדן, און ווי דו וועסט נאר צוקומען וועסטו צוקומען צו גיין אהין און צוריק און אהין און צוריק, לויט איין זאך קומט אויס אז טראמפ גייט געווינען, לויט די אנדערע וועג קומט אויס אז אז העריס גייט געווינען, פארוואס? ווייל לויט איין וועג קומט אויס אז אמעריקע גייט זיין שוואכער, ווייל כ'מיין זאגן אז פרס גייט זיין די שטערקערע, און לויט די אנדערע גייט אמעריקע זיין די שטערקערע, עדהאון סאו וועגן דעם קען מען נישט וויסן ווער ס'גייט געווינען בכלל. ס'איז דא נאך א זאך, אז אין הושע, די נביא הושע האט געזאגט

אז די אידן פון אמעריקע וועלן ווערן אויסגעלייזט מיט זייער געלט. דאס הייסט מ'וועט צוזאמנעמען די אידן פון אמעריקע גייען קיין ארץ ישראל ווען משיח וועט קומען וועלן זיי קומען מיט זייער געלט. איז לכאורה לויט דעם קומט אויס וואס ס'וועט נישט זיין דא אין אמעריקע די אידן וועלן סאמהאו האבן געלט. אדער קען זיין ס'מיינט אז די אידן זאלן קומען מער בכבוד, אזוי ווי פון יוראפ זענען אידן אנטלאפן, אדער מ'האט זיי ארויסגעווארפן, ס'איז געווען דא אין רוסלאנד איז געשען קאמוניזם און נאכדעם איז געווען אין די היטלער ימח שמו האט אויס געהארגעט און די אידן האבן נישט געקענט לעבן מער אין יוראפ, זיי האבן זיך נישט געפילט קאמפטעבל צו זיין דארט, און אנדערע פלעצער ווי די קאמוניזם האבן זיך אריינגערוקט האט מען געדארפט אנטלויפן, בקיצור זיי זענען אנטלאפן ביירם חוסר כל. און איי געס פון אמעריקע העט עס זיין מער א כבוד'דיגע וועג, עס העט שוין נישט זיין די מ'דארפן אזוי אנטלויפן. סאו איז זייער מעגליך אז וואס גייט געשעהן ריגארדלעס ווער ס'ווערט פרעזידענט, אז אמעריקע העט זיך צופארן אויף רעדער, די עקאנאמי העט ווייטער זיין גוט, און די אידן וועלן זיך זשאסט אויפהייבן, מ'וועט נישט פילן קאמפארטעבל זיין אן אמעריקע, פשוט ס'וועט זיין אזא כאאס און מ'וועט נישט פילן קאמפארטעבל, די עולם אנטלויפן קיין ארץ ישראל, און ס'וועט נאך אלץ זיין געלט, וואס טייטש א איד וועט קענען וואוינען אצלו און האבן א ביזנעס אין אמעריקע. און דאס קען אויך זיין אז אמעריקע צו צוטיילן קען ברענגען גרויסע אפערטוניס, איינע פון די זאכן, אונז אידן האבן א אנדערע עקאנעמי ווי די גוים, אונז אידן זענען אפערטוניס. סאו וואסערע אפערטוני רעפרעזענט איטסעלף, יעדע מאל ס'געשעט א זאך רעפרעזענט מאר אפערטוניטיס, סאו מען קען נישט יעצט וויסן טאמער עפעס א עווענט גייט געשען וויאזוי עס גייט געשען און וואסערע אפערטוניטיס עס וועט רעפרעזענטן און דורך דעם אבער וואס עס וועט נאר זיין דורך דעם וועלן אידן מאכן געלט ווייל אזוי מאכן אונז געלט פון סאו אונז זעמיר נישט קיין מענטשן וואס לעבן אה די עקאנעמי איז גוט מאכט מען געלט נאר נישט באמס און אונז אן דזשאבס די אזוי לעבן די גוים אונז אידן האבן א אנדערע עקאנעמי. יעצט פארוואס זאג איך אז טראמפ טאמער טראמפ געווינט גייט נישט זיין גוט? ווייל די דעמעדזש וואס ביידען האט אנגעמאכט איז אזא מין דעמעדזש וואס ס'גייט זיין אזוי פעינפול צו פיקסן אז עס איז כמעט נישט מעגליך צו פיקסן. איז לאמיר גיין אזוי, קודם כל די סאדערן בארדער איז שוין אפן באלד פאר פיר יאר, ס'זענען אריינגעקומען דא וועל אווער טען מיליאן איליגעל אימיגרענטס, דו טראכסט אריין וואס די נאמבער מיינט? אז ס'דא אזויפיל מענטשן אין די לאנד וואס זענען דא אריינגעקומען איליגעל און זיי וואוינען און ארבעטן דא איליגעל, דאס טייטש אז די לאנד ווערט א לאולעס קאנטרי? גייען זיי דא בלייבן? וואס גייט געשען אז איש הישר בעיניו יעשה? יעדער העט זען נאר איך קען טון וואס איך וויל און די קריים איז זשאסט גאנא גאו אפ און גאנץ אמעריקע וועט זיך צופארן? גייט מען זיי ארויסווארפן? גייט דאס אנמאכן א גרויסע חורבן ווייל למעשה זיי האבן זיך אזוי אריינגעגעסן אין די לאנד דא אז זיי זענען געווארן א חלק פון אלעס? זיי האבן דזשאבס, זיי האבן פיל מעטריאל, די פאקט אז די ריעל עסטעיט מארקעט וועט ווערן אפעקטעד, פול מיט זאכן גייען זיך טוישן אז מען גייט זיי ארויסשיקן, סאו און דאס איז נאר איין זאך, יעצט איז דא א גרעסערע פראבלעם אז די סאדערן בארדער איז געווען אפן, עס איז נאך אלץ אפן עז ווי ספיעק, טעראריסט קומען אריין, ביזדערווייל האבן זיי נאך גארנישט געטון, ווייל מן הסתם ווארטן זיי אויף עלעקשן דעי. זיי ווילן דאך נישט אז טראמפ זאל געווינען, אבער איינמאל די עלעקשן איז אווער, אז השם ישמור וואס זיי קענען אלץ אפטון דא. עס מיינט פיר יאר געגעבן צייט פאר טעראריסטן אריינצוקומען אין אמעריקע, וויפיל באמבעס זיי האבן געקענט דא אריינברענגען, ס'איז בעסער אז מען טראכט נישט ווייל מען קען משוגע ווערן. יעצט איז דא נאך א זאך, אז אונזער דעט סילינג איז זייער הויעך, יעצט איך ווייס אסאך מענטשן זאגן יא דאס איז שוין יארן וואס גייט פאר די דעט כ'וועל דיר מסביר זיין ביז לעצטנס ביז ביידן האט איבער גענומען די אפיס און עקשעלי טראמפ איז אביסל שולדיג אין דעם אבער וויאזוי די חשבון איז געווען ס'איז נישט געגאנגען אויף די נומבערס עס טייטש אזוי די נעמסט א פלעינע מענטש לאמיר זאגן גייסט צו א מענטש ער מאכט פופציג טויזענט דאלער א יאר און ער איז שולדיג א מיליאן דאלער אדער נעמסטו א מענטש וואס איז וואס מאכט צוואנציג מיליאן דאלער א יאר נאר שולדיג הונדערט מיליאן דאלער ווער איז א גרעסערע בעל חוב? סתם אזוי יא די מענטש מאכט צוואנציג מיליאן דאלער וואס טאמער די מענטש מאכט צוואנציג מיליאן דאלער ווערט יעדע יאר רייכער און רייכער די פערסענט פון צוואנציג מיליאן צו הונדערט מיליאן איז גרינגער צו באצאלן ווי פון פופציג טויזענט צו א מיליאן. סאו אלעס גייט אויף די פערסענט ס'האט נישט צוטון איינגעלייגט מיט די עקשאל נומבערס סאו אמאל די דעפיסיט איז אלס געגאנגען ס'איז געווען בערך טרי פערסענט פון די רעוועניו וויפיל ס'איז אריינגעקומען אין די קאסע איז געווען בערך טרי פערסענט וואס האט געצאלט די דעפיסיט סאו די דעפיסיט איז געווען א גרויסע נומבער באט ס'איז אריינגעקומען אסאך רעוועניו סאו די נומבערס איז געהאלטן איין ארויפגיין טרי פערסענט פאר פערסענט פייוו פערסענט באט ס'איז געהאלטן בעלאו טען פערסענט ביידען האט עס ארויפגעברענגט צו אזא הויכע נומבער אז ס'האלט שוין כמעט ביי טערטי פערסענט, קען זיין ס'האלט שוין ביי טערטי פערסענט, דאס טייטש פאר יעדע דאלער וואס דו צאלסט טעקס, דרייסיג סענט פון די דאלער גייט דזשאסט צו באצאלן די דעט. סאו וואס געשעהט איז אז איין קליינע זאך גייט ראנג אין די עקאנעמי און ס'קומט נישט אריין גענוג געלט, בום, ס'גייט אמעריקע טשעפטער עלעווען. מיין איך אמעריקע פארמאכט זיך. טשעפטער עלעווען טייטשט מיט דיפאלט נאו אן לאונס, ס'טייטשט אז פארען אינוועסטערס גייען מער נישט אינוועסטן אין אמעריקע, זיי גייען נישט טראסטן אמעריקע, וואס גייט קאסטן א שטארקע עפעקט אין די עקאנעמי, און אמעריקע גייט שוין נישט קענען בארגן קיין געלט, און זיי נישט קענען ספענדן קיין געלט וואס זיי האבן נישט, סאו ס'וועט זיין א גרויסע טשעינדזש, און אזוי ווי איך האב געזאגט, אונז אידן זענען אפערטונירס, ס'וועט מסתם זיין גרויסע אפערטוניטיס עט דעט טיים, וויל פיינד אוט דען, באט איטס ווערי לייקלי אז אמעריקע גייט גיין טשעפטער עלעווען, און טראמפ איז אביסל שולדיג, ווייל ווען ס'איז געווען קאוויד, האט נענסי פעלאוסי זיך ארויף געזעצט אויף אים, און בעסיקלי זי האט אים קאנטראלט, און זי האט אים קאנווינסט צו גיין ספענדן געלט וואס ער אליינס האט נישט געוואלט ספענדן און האט געס אויסגעספענדט אזעלכע משוגענע געלטער וואס מען האט נישט געהאט און דאס האט געקאסט א ריזיגע אינפעקשאן אין די עקאנעמי און אונז עסן היינט די שלעכטע חלק פון דעם סאו ביידן האט טאקע געמאכט די פיינעל וואן באט טראמפ איז זיך אביסל שולדיג אין די גאנצע זאך און ער האט נישט קיין שום פלאן צו טוישן צו מאכן עפעס אנדערשער צו באצאלן די דעט סאו גיוו אר טעיק טאם טיים אמעריקע גייט גיין בענקראפט. סאו די חילוק גייט נאר זיין טאמער טראמפ געווינט אז קודם וועט נישט האבן א נאצי רעזשים פירן אמעריקע און נאמבער טו ווען א פלאץ ס'פארט זיך און ס'איז כאטשיג דא א גוטע פירער קען ער כאטשיג אביסל סטעבעלייזן די סיטשועישן און יו נאו מ'קען עס האלטן אינטעקט ווערסעס טאמער איינער וואס האט נישט קיין אנונג וואס טוט זיך בחייך אני מיך און ער קען נישט אויספיגערן צו איז א מאן אדער א פרוי קענסט זיך פארשטעלן וויאזוי אמעריקע וועט אויסקוקן. יעצט צו גיין רעדן אויף ווייל פראדזשעקשאנס, איך פרעג אזא קשיא, ווער זאגט אז איינער פון די צוויי גייען בכלל ווערן פרעזידענט? קודם כל ס'איז דא א זאך, טאמער ס'איז א טיי, דארף האבן טו האנדרעט סעווענטי עלעקטארס צו געווינען, טאמער ס'איז דא טו סיקסטי ניין, טו סיקסטי ניין, וואס געשעט דעמאלטס? איז קאנגרעס געט טו פיק די פרעזידענט וואן פער סטעיט, טייטש אלע קאנגרעס פון יעדע סטעיט ווערן גערעכנט פאר איין קאנגרעסמען, סאו לאמיר זאגן אלע פון ניו יארק איז איין, און אלע פון ניו דזשערזי איז איינס, און ווער ס'האט די מעדזשאריטי אוו סטעיט, רעדט פאר די מעדזשאריטי אוו פיקן וועם זיי ווילן, און דער ווערט פרעזידענט, און סענעט געטס טו פיק די ווייס פרעזידענט. נאר ס'איז שוין יארן וואס די רעפאבליקענס האבן די מעדזשאריטי אוו סטעיטס אפילו זיי האבן נישט געהאט די מעדזשאריטי אין קאנגרעס, וויטש איז זיי האבן רוב סטעיטס, סאו איטס נאט לייקלי ס'זאל זיך טוישן יעצט. סאו טאמער ס'ווערט א טיי איז זייער מעגליך אז קאנגרעס וועט פיקן טראמפ, סאו טראמפ וועט ווערן פרעזידענט, אבער סענעט וועט פיקן קעמעלע העריס, ווייל ס'איז זייער מעגליך אז סענעט וועט זיין דעמעקרעט אדער אפילו פיפטי פיפטי, באט די ווייס פרעזידענט איז די פיפטי וואן וואויס פלאס אונז האבן אסאך פארפאלטע רעפאבליקענסער, איז מילא דאן טראמפ פרעזידענט און קעמעלע העריס ווייס פרעזידענט. איז איין סינעריאו. נאמבער טו, עס קען געשען אזוי ווי עס איז געשען אין צוואַנציק צוואַנציק אבער עס גייט זיין אביסל אנדערש. ס'טייטש אזוי, טראמפ גייט געווינען אבער די חברה וועלן פאלן אויף פראוד. עס קומט דזשענעווערי סיקס דארף קאנגרעס קאנפירמען. סאו קאנגרעס אין סענאט דארפן קאנפירמען די עלעקשאנס. נאר וואס טוט מען אז קאנגרעס גייט דיסיידן צו טשעלענדזשן די עלעקשאנס, דאס טייטש ס'גייט זיין א מעדזשאריטי אין קאנגרעס, טו הונדערט עיטין קאנגרעסמען, וואס גייען טשעלענדזשן די עלעקשאנס און זאגן ניין מ'גייט נישט לאזן קעמעלע העריס ווערן פרעזידענט ביקאוז שי דידענט ווין. און אז זיי גייען וועלן קאנפירמען טראמפ, אבער סענעט גייט זאגן ניין אז העריס האט געוואנען. זיי גייען וועלן קאנפירמען העריס, און די צוויי קומען זיך נישט אויס. יעצט קאנגרעס וועט זאגן מען דארף אינוועסטיגעיטן די זאך, און ס'ציט זיך אזוי און ס'קומט דזשעניוערי טווענטיעט און די טערם ענדיגט זיך און ס'איז נישט דא קיין פרעזידענט, וואס געשעהט? ווערט די ספיקער פון די האוז פרעזידענט. סאו איי דאנט נאו פארוואס מיין גאט פילינג זאגט אז דזשאנסאן גייט נאך ווערן פרעזידענט ביי דיפאלט, און

און זיי זאלן צורייסן. איז זייער מעגליך דאס גייט געשען. שפע גייט גיין נעמען די דעמאקרעטס רעפאבליקענס זענען ביידע רשעים אפילו די רעפאבליקענס נעמען זיך אן פאר ארץ ישראל. ס'איז אלעס שיין פאליטיקס און ווען איטס אלל סעד ענד דאן זיי האבן פיינט אידן און וואס ר' צרות מיינט טאקע נישט געליטן דירעקטלי באט אינדירעקטלי האט אמעריקע געמאכט אסאך צרות פאר אידן און ביז היינט טוען זיי אפ אסאך שטיקלעך פאר ארץ ישראל ש וועט גיין און ביידע אריין שטעלן דא א זאך אז זאל זיין נישט דער פרעזידענט נישט דער פרעזידענט און טאמער די ספיקער אוו די האוז ווערט פרעזידענט האט ער נישט האבן קיין שום ריספעקט און ער וועט אליינס נישט וועלן זיין פרעזידענט ווייל טאמער איז א איריספעקטעד פרעזידענט קיינער ריספעקט אים נישט וואס האט ער פון זיין פרעזידענט און אזוי וועט מען קיין זאך נישט קענען אדורך פירן און זאלן זיך צורייסן ביי די קעפ אהין און צוריק און ס'זאל זיין ממש כסה אחד בין שבעים זאבים און זאלן זיך אליינס הרג'ענען איינער מיטן צווייטן און אונז אידן זאלן לעבן בשלום ושלווה.

פשוט ווייל מ'האט אים געבעטן, און ס'איז הכרת הטוב, און טאמער טאמער גייט ער זיין פרעזידענט, אפשר בין איך נישט גערעכט, אפשר וועט ער זיין פרעזידענט זאכן וועלן זיין גוט, איז קענסט נישט וויסן וויפיל טובות ס'וועט זיין, און טאמער די אידן וועלן נישט וואוטן פאר אים, איך רעד, אסאך מענטשן זאגן אקעי איך וויל נישט גיין וואוטן בכלל, אדער מ'וועט גיין חס ושלום וואוטן פאר די רשענטע, וועט זיין א גרויסע חילול השם. און ס'איז פשוט פאר קארוזאו טאוו דארף מען וואוטן פאר טראמפ, און פאר קעמעלע העריס טאר א איד נישט וואוטן, און טאמער א איד וואוט פאר קעמעלע העריס איז ער די זעלבע איד וואס די זעלבע אידן אין ניינטין טערטיס האבן געוואוט פאר היטלער, סאו יא אין די ניינטין טערטיס ווער אסאך מענטשן האבן א הארד טיים טו בעליוו איט באט די אידן האבן אריינגעשטעלט היטלער אין אפיס, זאלסטו מיין פרעגן היטלער האט גערעדט אפען אקעגן אידן, אנהויבן אין די עלעקשאנס ווען ער געלאפן און געווען אזוי ביזי ער האט געשריבן אין זיין בוק אקעגן אידן, וויאזוי עס קען זיין אז אידן האבן אים געהאלפן געווינען, אידן האבן אים געגעבן געלט, מען האט אים געגעבן קאמפיין מאני און אידן האבן געוואוט פאר אים. פארוואס? ווייל היטלער האט געזאגט אז ער גייט אויסרייסן די קאמוניזם און די אידן האבן מורא געהאט פון די קאמוניזם. איי היטלער איז געווען א אנטיסעמיט? זיי האבן געמיינט ער נוצט עס פאר א קאמפיין סלאגאן. אויף אמאל, אונז האבן צוגעוואוינט היינט, ווייסט, איינער רעדט א ווארט, וואו, טוט זיך א גאנצע זאך, די גאנצע וועלט דרייט זיך איבער אז איינער האט געזאגט א ווארט אקעגן די אידן, אבער אונז האבן נישט קיין אנונג אז אין יוראפ איז נישט געווען אזוי, אין יוראפ איז געווען א נארמאלע זאך אז איינער קען שטיין האקן אויף אידן און מ'איז געגאנגען טון ביזנעס מיט אידן, און גלייך נאכדעם האט יענער געגעבן א דרשה אויפן פלאץ, זיי געגאנגען זיך געטראפן מיט א איד און געטון ביזנעס, ס'איז געווען אזוי קאלט, מ'האט, מ'איז געווען אזוי צוגעוואוינט צו דעם, סאו ס'האט נישט אויסגעקוקט ווי ס'מיינט עמערס ערענסדיג, סאו זיי האבן געמיינט היטלער נוצט פארן קאמפיין. ווער מיינסטו האט דאס געמיינט? די פרייע אידן. די פרומע אידן האבן געשריגן, חס ושלום, היטלער איז א משוגענער און דו קענסט נישט וויסן וואס ער איז אפטו. אבער זיי זענען געגאנגען, ניין, זיי האבן מורא געהאט פון די קאמוניזם, סאו ענדערשער צו האבן היטלער ווי צו האבן די קאמוניזם, און ביז ס'איז געשען וואס ס'איז געשען. סאו די אידן וואס גייען וואוטן פאר קעמעלע העריס זענען עקזעקטלי די סעים אידן וואס האבן געוואוט פאר היטלער און געהאלפן היטלער געווינען אין דזשערמעני. סאו איך האלט אז יעדער איינער דארף גיין וואוטן, פשוט צו טון זיין השתדלות, און איך טענה שוין לאנג, טאמער די פילסט אז האסט נישט קיינעם וועם צו וואוטן, ס'איז אלץ דא א זייטיגע באקס, קענסט אריינשרייבן דיין אייגענע נאמען, אדער קענסט אריינשרייבן א צווייטנס נאמען, שרייב אריין מיין נאמען, אדער איך שרייב אסאך מאל אריין וויני די פו,

און מ'דארף וואוטן פאר טראמפ פאר הכרת הטוב, און אונז דארפן טון אונזער השתדלות, ווייל אזוי ווי איך זאג, אפילו טראמפ איז נישט זיין די בעסטע, ס'וועט נאך אלץ זיין בעסער ווי די אנדערע, און די עיקר איז לאמיר האפן ס'וועט זיין גוט, און די עיקר איין זאך יא וואס ס'שטייט אין די משנה עקבתא דמשיחא, שטייט סוף משנה אמינו לני לישון על אבינו שבשמים, די משנה פרעגט אויף וועם קען מען זיך פארלאזן אמינו לישון שרייבט מען פון די משנה על אבינו שבשמים, וואס די משנה ברענגעט ארויס איז אז די אלע זאכן פארוואס פאר משיח גייט קומען גייט זיין אזעלכע שווערע צייטן איז ווייל די באשעפער גייט גיין און אריינלייגן א מענטש אין א מצב, אריינלייגן די מענטש אין, דאס הייסט א מענטש, יעדעם איינעם פאר זיך, ווי ער וועט זען אז ער האט נישט אויף קיינער וועם זיך צו פארלאזן נאר אויפן אייבערשטן. יעצט פארוואס גייט דער אייבערשטער מוזן טון אויף די וועג? ווייל באשעפער קודם גייט מיט גוטס. ווען מענטשן לערנען זיך נישט גייט ער און ער טוט עס אויף די שווערע וועג. סאו, קומט אויס אז טאמער אידן וועלן גיין און תשובה טון און מען וועט אליינס איינזען אז איך האב מיך נישט אווענדט צו פארלאזן נאר אויפן אייבערשטן און איך גיי מיך נישט פארלאזן אויף טראמפ און נישט פארלאזן אויף דעם און נישט פארלאזן אויף מיין טאטע און נישט פארלאזן אויף יענעם, ס'איז נישט דא קיינער אויף וועם זיך צו פארלאזן נאר אויפן אייבערשטן, קען מבטל זיין פול מיט גזירות. סאו אויב דו ווילסט עניטינג איז נישטא צו זיין ביזי לעבן אין די עולמי חלומות און דער און יענער און זיך איינרעדן דאס גייט זיין גוט דאס גייט זיין גוט, לאמיר אנהייבן זיין מער ערליכער. מילא ווען קאר וועט זיין שנעל איז די געלע זאל מען האפן אלעס וועט זיין גוט און יעדער איינער זאל האבן אלעס ער וויל און זוכה זיין ווי עס גייט צדק מהר א בימינו אמן.